my country people una welcome back to my channel today neo don come out come name beauty as the best girl wey e don ever date since he come this life and fans are not having it and also phyna don finally come out to come give us di reason why she call out nollywood few hours ago and lastly big congratulations to venita ova di launch of her merch so of recent venita she don finally launch dat her merch wey be say dem dey call di unicorn effect and for dia she get so many amazing items wey be say she dey sell for dia i don i dey even see say she don even dey ship to outside the country sef she don dey send products dey go give her fans wey be say dey usa and um, uk for that side to tell you say the thing don already kick start so she dey sell um, different things she dey sell purse she dey sell um, bag she dey sell face cap bucket cap all those things So she just put in the even called self as a charge phone. She just chip in every little thing into this her brand and it's so fine because I not believe to say Venita even get this type of wide imagination to fit pull out something like this. So now big win for her, believe me, now big win na big congratulations to her so ike na na her model if you check the for those of now where we say they interested you can go to her page for ig or for instagram um, sorry for twitter or ig you go see the website so now just to click the website if you there abroad you get place where you go click for there where to take order for people ready for aside nigeria so big congratulations to her e not easy so until Phyna matter, few hours ago Phyna come out to come call out Nollywood say Nollywood is insane all those type of things so people come tell am say babe wetin dey sup na na na wey you enter Nollywood you don dey call them out wetin dey happen with you so she come come out to come reply people wetin really sup wey make her call out Nollywood like that so she come say hypocrisy at its peak so I should allow someone telling me

for the nollywood people wey be say all those producers na wetin dey sup for there uh-huh. e dey always be like that for women but for everywhere o oh, not think say na only nollywood you never work for company wey be say they go you go reach for you for there to promote you they no gree promote you they carry am dey give another person just because you no gree do the do wey others dey do so na so e be o. Oh. e good make dem dey call all of dem out like this so that people go know talk say some people dey shameless you no go fit come dey tell person make open leg just because you feel say you get you dey at the position higher than the person it's unfair i wish she go even call the person name so that we go help her drag am because for the man to go as far as telling other two producers not to work with her and the two producer mumu re-accept not to work with her to tell you say the the cancer na cancer that attitude na cancer for nollywood i no know whether they no get um, people where they dey report all these things to for nollywood for there whether they she not whether she go go report them or something who knows but they don't jam weary now feel i go show the paper for there so maybe they just dey ready o oh. so unto neo matter neo come out to come give us one kind sweet quote according to him he say na beauty na be the, the best those type of thing so he come out he come say i met happiness a year ago today na you know say na yesterday na nine the the news make am one year wey be say we hear about the news of him and beauty dating so people come dey say ah ah so are you telling us that since you and v dey no be happiness or uh, the the truck of the truck load na truck be that abi na van wey i buy all those plenty gifts for v that time for her birthday after the big brother house they come dey ask her say that one na for caricature is it that you no love her no be happiness make you do that type of thing for the woman you love all those type of thing people even come and they talk say why you no go happy they believe talk say him dey happy because him dey chop beauty money only person wey be say no dey see clearly go see relationship between beauty and neo and see relationship between neo and v the person go come choose beauty own and neo own because i no see a reason why person go choose that type of thing as sheep you see some comment first first person a smart guy chop all the money from her come put laughing emoji you you were you were more happy and bright when you were with v be say when eh, neo dey with v eh, him dey respect himself for those of now wey be say they take notes him dey respect himself all those rubbish wey be say he do for big brother naija all stars when he was dating beauty he no fit try am if na v him dey date eh, you know say you get some kind of people wey be say you go dey date eh, once you remember the way they go treat you when you fuck up when you f up you go see say they go they go arrange themselves but as neo don dey so with the way they do with beauty i no know as much as i no i no go ever believe to say neoti ship na ship i see that ship as a joke beauty dey smile up and down dey shine when neo dey around there's i no get anything to say anymore so i wish the two of them well una take care una bye